Adwaro wuoyo kuom ngima mar Joseph wuod Jakobo. Joseph wuod Jakobo nitie gik mang'eny ma wanyalo puonjre kuome nikech Nyasaye ne ni kode. Wasomo Muma Zaburi 39 uh, wes ariyo mowacho kama to ruoth nyasaye ne nikod joseph mi nogwedhe e yorene duto nodak e od ruodhe ma ja misrino Mano e gima Nyasaye wacho kuom Josef wuod Jakobo. Statement achiel owacho ni Ruoth Nyasaye ne ni kode. Akia ka in kata an king'iyo ngimani kaka isebedo kiwuotho gi Nyasaye, ka Nyasaye nyalo wacho statement achiel ni Nyasaye ne ni kodi. Nyasaye ne ni koda. Ing'eyo, ka Nyasaye ni kodi to nenore, kendo en ena gimoro amora ma ng'ato nyalo wacho ni ng'ane to Nyasaye nigago. Mano statement achiel ma Nyasaye wacho. Nyasaye nowacho weche mang'eny kuom ji. To testimony maduong' ma ng'at Nyasaye nyalo wacho en testimony ma Nyasaye wacho kuomi. Ibrahim nowacho statement achiel ni Ibrahim en ng'at yie. nowacho statement achiel kuom da, Daniel nowacho ni en ng'at ma Nyasaye ohero ahinya. Nyasaye nowacho statement kuom uh, ng'at miluongo ni Daudi wuod Jesse nowacho ni en ng'ama chunye chal gi chunya. Akia nang'o statement mane ma Nyasaye wacho kuomi. Ing'e every day we live, every day we live, odiechieng' kodiechieng' wagero gima Nyasaye nyalo wacho kuom ngimawa. Akia nang'o ma Nyasaye dwa wacho kuom ngimani. Actually, onego bed ni wa prepare for the final end ni e ngimani ang'o midwaro nondik e ngimani like an epitaph of your life. Uh, iparo ji opari gang'o? okinyi gokinyi mano onego bed ni gima waparo otieno gotieno odhiambo godhiambo odiechieng' kodiechieng' gimoro amora mwatimo onego bed ni waparo ni en ang'o ma ji nyalo wacho kuom ngimawa nyasaye nowacho kuom joseph ni nyasaye muma wacho ni nyasaye ne ni kode Nyasaye ne ni kode kata obedo Nyasaye, Nyasaye ne ni kode kane ne en nyathi matin mioro. Mano nyiso Nyasaye ne ni kode. Statement mawacho no, Nyasaye ne ni kode kane ni ore, ka wuon gi ore dhi ng'iyo weteu, Nyasaye ne ni kode kendo Nyasaye ne wuotho kode. Nyasaye ne ni kode ka owetene nochako wuoyo marach kuom ngimane. Nyasaye ne ni kode ka nene owetene okawe mowite e bur. Nyasaye ne ni kode ka nene owetene okawe ma oyudo jok ma ginyalo usogo owadgi. Nyasaye ne ni kode ka nene ochopo modonjo e od Potifar. Nyasaye ne ni kod Joseph ka nene en okawo owuok e od Potifar mo odhi e od, e od twech. Nyasaye ne nikode ka en e od twech kanyo. Nyasaye ne nikode ka osiepe ne leko lek. Nyasaye ne nikode gimoro amora ma ne otime kata ka ne nowuok kanyo mobedo ng'ano ma second in command in the most influential country in the world Nyasaye ne ni kode. Nyasaye ne ni kode kendo gimoro amora ma notimo, kamoro amora ma nodhiye, obed en e jela, obed en e ot, obed seche mihango ne wach, Nyasaye ne ni kode. Seche mane ne chi Potifar hango ne wach, Nyasaye ne ni kode. Nyasaye nyalo bet kodwa kendo nyalo bet wuotho kodwa gimoro amora kamoro amora mwadhiye. Alamo mondo Nyasaye obed kodi Kik ine ni gigo ma mikale matek go Nyasaye ok ni kodi. Nyasaye ni anya kodi. Ibro neno mi ing'e ni ah, kara Nyasaye ne ni koda, en ena no ka ang'eyo. Ing'eyo ni Nyasaye nyalo bet kodi tikia. Jakobo chieng' moro ne nochopo kan moro mochako neno ka malaika lor, malaika idho ngas, wacho ni ah, to kara Nyasaye ani kae, to ka ang'eyo ni Nyasaye ni kae. Nyasaye nyalo bet kodi to king'eyo ni Nyasaye ni kodi. Nyasaye neno bet gi Josef nikech ang'o? Nikech nene en ng'ano ma chunye ler. Ka in ng'ano ma chunye ler, Nyasaye biro bedo kodi. Nyasaye neno bedo kode nikech nene en ng'ano ma tiyo matek. Kitiyo matek, Nyasaye biro bedo kodi. Kik ibed ni an owara, an anadhi e polo, an okinyi kachung' to mume makawo, gimoro amora en ena muma an, an ok ati. Joseph ne tiyo matek, Nyasaye ne ni kode. Ka Nyasaye ni kodi, ok ochuno ni koro iwe tich ibed ng'ama nyap. Ka Nyasaye ni kodi, itiyo matek mana kaka Joseph ne tiyo matek. Mondo ing'e ni ochoko mwandu kendo ochoko mwandu e higni abiriyo manene jo Misri ne en kod eh, cham mang'eny. Ok ne en tich mayot. Mondo iyud mondo i-grow to the next level en tich matek. Joseph nene tiyo matek. Nyasaye ne ni kode kata obedo ni ne otiyo matek. Joseph ne Nyasaye nigo nikech nene en ng'ama muol kendo nene en ng'at ma weyo ni ji richogi. Kane noyudo owetene, owetene ma nouse, owetene ma nowuondo wuon-gi, owetene ma nene dwaro tieke, owetene ma ne dwa nege, kata ka noyudogi odiechieng' kamano nene en En kod right ma chulo kuor ne kochulo kuor. Nyasaye ne ni kode nikech chunye nene en kod chuny mamuol. Nene en kod chuny mamuol. Nyasaye ne ni kode nikech Nyasaye nomiye rieko mar ng'ado wach. Mane momiyo osiepene kane en kod ijela Onyisogi maber, ma e gima biro timoreni, ma e gima biro timoreni, nikech Nyasaye nomiye teko kendo omiye rieko mar ng'ado wach. Ka Nyasaye ni kodi, ibiro bedo gi teko kendo ibiro bedo gi rieko mar ng'ado wach. Ka nitie wach ma koro ochopo e hahe, koro ochopo kama ikia ni tim nade, kochopo kanyo ibiro bedo gi teko mar ng'ado wach nikech Nyasaye ni kode. Nyasaye nobet kod Yusuf nikech nene en ng'ano morito chike Nyasaye. Kata kodhi e jela orito chike Nyasaye. Jomoko ka gidonjo e shida to ok girit chike Nyasaye. Jomoko be ka giyudo mwandu ok girit chike Nyasaye. Jomoko be ka giwinjo maber ok girit chike Nyasaye. Jomoko be ka giyudo shida mang'eny ok girit chike Nyasaye. Joseph kane en e jela orito chike Nyasaye, kane owinjo maber orito, orito chike Nyasaye, kohangne wach orito chike Nyasaye, gimoro amora motimo orito chike Nyasaye, orito chike Nyasaye. Wabed jogo marito chike Nyasaye kamoro amora ma Nyasaye oketowae, gimoro amora mwakale, wabed ni warito